Каршыга звонны алып баручысы Руслан Харисов! Хәерле кич, тамашачы, хәерле кич, телевизор караучылар, хәерле кич, яр шаллар! Әйе, дуслар, биш ел дәверендә ул Татар Лигасының туган җирендә Яр Чаллыда үтә. Тик бу елны гына аны, ниһаять, бөтен Татарстан күрәчәк. Татарстан гына түгел, ә бөтен Җир шары. Чөнки ТНВны дөньякүләм күрсәтәләр. Барысыз да карыйсыздыр ТНВны, име? Бүген ТНВ гына түгел, бүген безнең ике кубок булачак. Беренче кубок Ильяс Хасанов истәлегенә багышланган. Ул инде ул кубокта яшь, талантлы командалар катнашачак. Ә икенче кубок Фәридә Якубовна Таштабанова исеменә багышланган. Анда тәҗрибәле, танылган командалар катнашачак. Алар барысы да минем артымда. Әйдәгез аларны алкышлыйбыз, әз генә көч, куәт бирик аларга. Ә инде Уенның нәтиҗәләре җиңүчеләрен билгелиләр безнең жюриләр. Безнең гадел жюри. Кем соң бүген жюридә? Чаллы шәһәре башкарма комитетының мәгариф идарәсе башлыгы Хуҗин Рөстәм Нияз улы! Татар мәктәп ШТК лигасына нигез салучы, аның беренче редакторы, аның беренче э, администраторы, оештыручысы, Айрат Тагиров! Бу егетне инде барысы да белә, э, Чаллыда гына түгел. Барысы рэп яраткан кешеләр белә инде. Әлбәттә, йоу-йоу бро дип э, эндәшәләр аңа гел, ә мин аңа әйтәм, Шәкүр! Шәкүр! Дәвам итәбез. Татар лигасының иң беренче алып баручысы. Иң беренче уртадашыма утыра ул миңа каршы карый мине, тыңлый. Иң беренче алып баручысы э, дусты Татар лигасының дусты һәм ике тапкыр чемпион исемен яулаган. Ул әйтте ике или өч, шуңа күрә ике дип әйтәм. Ату, аннары әйтерләр, алдый ул дип. Айрат Бәдретдинов! Урамнар тар иде, ут кебек егетләргә чибәр кызлар бар иде. Татар лигасын оештырган, аякка бастырган, безне үстергән Фәридә апаның өлкән кызы Таштабанова Регина! Жюри белән таныштык, командалар белән танышырбыз, аннары соңрак. Һәм инде э, башлап җибәрер өчен мин бу э, сүзләрне әйтергә тиеш. Тәк, токымнар, без булдырабыз! Алкышлар белән озатам токымнарны, рәхмәт. Әйдәгез, все, все, все. Әйдәгез, китәселәре килми, китәселәре килми. Инде әлбәттә, гадәттәгечә уен алдында, уен алдыннан, командалар чыгыш ясаган алдыннан мин инде әлбәттә рәхмәтләр укыйм. Сез инде алкышлап шулай каршы алыгыз. Рәхмәтләребезне без Әйдә шаяр татар лигасының оештыручыларына белдерәбез. Беренчедән,

Татарстан Республикасында яшәүче халыкларның татар телен һәм туган телләрен саклау, үстерү мәсьәләләре буенча Татарстан Республикасы Рәисе каршындагы комиссия аларга аерым зур рәхмәт әйтәсе килә. Ярый, әйдәгез, суены башлап та җибәрәбез. Әзермесез? Башлыйбызмы? Түбән Кама шәһәреннән килгән такым каршы алыгыз. Адымнар мәктәбеннән Каймак такымы!

Туктагыз, туктагыз!
Мине оныттыгыз! Син кая йөрисең?
Автографлар биреп йөрдем. Син автографлар авыз кырыеңа сөр! Тукта, тукта, ул бит инструктаж дәфтәренә имза куймаган иде. Ул шуны автограф дип уйладыр. Ә без башлыйбыз!
Икеле капчыгы беренче тапкыр бишли алгач.
Кайдан күчердең? Үзем эшләдем. Әкият сөйләмә.
Синең каршыңда икеле олышчы юк хәзер. Кем белән сәләшкәнеңне онытма. Карга булып тугач, каркылдарга гына кала.

Бу нәрсә, ничек хәлләрең, нидә оныклар бар? Беләсеңме, мин бит әле режим белән яши башладым. Иртән торам, ашарга пешереп куям, үтеклим, юам, баланы ашатам, әтисе кайтуына ашарга әзерлим. Ой, ялганчы хатын, мин уятмасам, кичкә кадәр йоклыйсың бит син. Аннары тора да терек чыраларын карыйм.
Минем дә шулай. Нәрсә булды сиңа? Ку-ку, ать, ку-ку. Нишли бу? Бик кызык ди, ой, бик кызык уен дип уйлый ахрысы. Әйдә, син дә кел инде. Нәрсә, хәлең ничек соң? Беләсеңме, мин бит быел юләп ураза да тота алмадым. Ник? Ниятләдем, ә ниясен бирә яшәргә. Мин ай буе тоттым. Ничек булдырдың? Минеке ашатырга оныта иде.
Ярар инде, сезгә китергә кирәк. Бассейнга суман булсак, тренер ошачак дип куркабыз. О, каны Татарстанда КВН лихорадкасы башланды. Сак булыгыз. Вакыйгалар үзәгеннән махсус

Машинада килдек бит, нәрсә эшлисең? Плакат белән чык. Молодцы, дөрес, дөрес. Дөрес, шулай кирәк, без дәвам итәбез. Баштан инде, әлбәттә, киләсе токым чыгыр алдыннан безнең партнерга рәхмәт укыйм. Безнең партнерыбыз Татарстан Республикасының Шаяннар һәм тапкырлар оешмасы аларга алкышлар. Шулай ук безгә, аларга, без барыбыз да шул оешмада. Ә киләсе токым бу составта Шаярт сәхнәсендә беренче тапкыр чыгыш ясый. Чаллыдан Чаллыдан килгән дип әйтимме, бердәнбер токым. Чаллыдан бердәнбер токым. Күз алдына китерегез. Каршы алыгыз 41-нче мәктәптән Мәдис FM токымы.
Сәлам дуслар, сезнең алдыгызда Мадис ФМ КВН командасы. Әйдәгез танышып китик. Бу безнең Әмирә, Данияр һәм Асылъяр. Ә бу безнең Данир. Ул өч ел буе безнең командада звукач булган иде.

Так. О, 9 А. Биш дәрес. Е.
9 Б. Җиде дәрес. Әбәү, тугыз дәрес шимбә көнне. Соңгысы физкультура. Кем бу расписаниене ясый? Оятыгыз юк. Карале, нишләп безнең физрук котыра ул? Ә, саный белми ул, бишдәрә санда.
Автобуста булган хәл. Так, ищу тебя щелны. Миңа бүген автобуста бер егет ошады. Кемнең аның номеры бар? О. Әйе. Нәрсә әйе? Тор әйдә, кыз басып тора, син утырасың. Гафу итегез, гафу итегез!
Күз алдыгызга китерегез квадроберлар. Кызым, кил монда, әйдә сөтле чәй эчәбез. А, син өстәлдә эчмәйсең бит әле. Әни, син нәрсә? Квадроберлар сөт кенә эчәләр бит. Сөтен генә эч. Әни. Уф, ярар. Асылъяр кызым, кил монда. Му-у-у! Ә, Асылъяр түгел икән, Сиамашка исем килешә. Бар, сөт алып кайт әле. Ну-у-у! Бар, бар.
Му-у-у! Күз алдыгызга китерегез, Салават Фатхетдиновның өендә. Әлисә, куш әле миңа Элвин Грейны. Бу музыка түгел.
Алайса, куш әле миңа Салават Фәтхетдиновны. Сез чыннан да бу тавышы чишмә кебек яңгыраган, җанга шифа бирүче Татарстанның иң яраткан җырчысын тыңларга телисезме?
Әйе. Фәрит Яхшимбетов. Инсаф Хабибулин. Баянда Альфред.
Ахырда сезгә бер-ике сүз әйтергә тели идек. Яратыгыз һәм беркайчан кайгырмагыз. Рәхмәт, Мәҗлес FM!
Әйтәм бит. Әйтәм бит, э, каушыйлар. Но молодцы! 41-нче мәктәп! Ярчаллы! Менә шулай, Ярчаллыдан. Казан шәһәреннән, Хади Такташ исемендәге 27-нче татар гимназиясеннән теге ни токымы? Каршы алыгыз!

Ниһаять без Чаллыда! Без Казанның 27 гимназиясен укучылары. Әйдәс танышып китик. Алия, Адель, Руслан, Әмир. О, Гүзәл, ул дүрт эшне бергә эшли ала. Ничек инде? Ну менә карагыз.
Һә, Гүзәл, син косметикасыз бигрәк гүзәл түгел икән.
Белгәнебезчә, монда миниатюралар күрсәтергә кирәк. Әзерләдегезме? Мин әзер! Күз алдыгызга китерегез, Илназ Сафиуллин, синоптик. Бәхетле! Мине рәхмәтле! Мин Дубайда, сез Дубакта, сизәсезме?
Сезнең каршыгызда. Мистер Мини.
Мистер А.
Мистер Тюра.
Киттек!
Күз алдызга китерегез, төше какшыган малай әти янына ярдәм сорап килгән.

Күбегез беләсездер, җәй көне мәктәп балалары официант булып эшкә урнашалар. Күз алдыгызга китерегез, Нурминскийның туенда.
Официант, чәй китерегез әле. Үзенә алып кил. Сез бүген эшлисезме? Юк. Эшләмәсәгез акча эләкми. Хе, без лайда түләп кердек. Давай, Нурмиски!
Күз алдызга китерегез, Три поросенка әкиятен Төркиядә төшергән булсалар. Мин аңламадым. Сез нишләп миннән курыкмыйча монда күңел ачып би басып торасыз? Мин бит сезне ашыйм.

Алкышлар тегени, тегени Казан шәһәре укучылары, зур рәхмәт аларга. Дәвам итәбез. Киләсе токым Тукай районыннан. Тукайлар монда бармы? Тукай районы! Молодцы, молодцы. Тукай районыннан Суык су такымы. Әйтимме кайсы авылда? Ә, Суык су авылы. Суык су такымы каршы алыгыз.
Сезнең алдыгызда Сук судан чын авыл командасы. Карагыз, яңа зал! Даже уты бар! Ого!
Идәне дәген! Тактасы черек түгел!
Микрофоны да эшли! О, түбәсе дә бар! Юк, аның кадәр уйнама инде. Бездә дә бар ул.
Иштәсезме? Диджее да бар!
Күрәсезме, жюри утыра! Безнеке дә утыра! Ну, безнеке залда түгел бит. Ә. Менә сез уйлагансыздыр, авылдагы кешеләр шундый ук. Юк! Сезнең Чаллыда Московский, Мира, Суембикә урамнары бар, ә бездә ул берәү генә, Центральный урамы!
Кстати, безнең дә хобби-хорсинг бар, әнә, Илфәт абый. Әйе, әйе, әйе, ул атын югалтканда тәртәсен үзе күтәреп йөри!
Данил кайнап чыкты! Башлыйбыз! Алга!
Артка!
Китә йөрәк, туп, китә тизрәк, туп, китә йөрәк, сине генә күргән саен. Күз алдыгызга китерегез, әби ашарга пешерә.

Карчык!
Карчык! Карчык! Әу, әу, нәрсә булды? Атка парализ суккан!
Итә йөрәк, тупыл итә тизрәк, тупыл итә йөрәк, сине генә күргән сай. Кетәклектә булган хәл. Эк.
Нинди тауыкны ашка алыйм микән?

Суксу Квн командасы, рәхмәт дуслар!
Алкышлар Суыксу! Ильяс Хасанов исеменә багышланган кубокны тәмамлый. Мамадыштан килгән шулай ук мәктәп укучылары Изи такымы. Каршы алыгыз!
2024 ел 25 ноябрь Чаллы драма театры. Каршы алыгыз! Изи командасы!

Сезне без сәхнәдә өчәү, ләкин мәктәбебез өчен бу, 30 процент! Искәндәр, ә 70 проценты кая? Ник, әнә бит залда утыра. Әйдәгез, басыгыз әле, басыгыз. Менә алар, менә. Ярар, булды, рәхмәт, утырыгыз. Утырыгыз, дим. Искәндәр, нишлисең син, бу бит безнең английский укытучысы, ул бит. Татарча аңламый. Эй, точно. Sit down, please, Гөлнара Мансуровна. Күптән урынына утыртасы килгән инде инде. Рәхмәт, яңа.
Дуслар, беләсезме? Без вообще на изи. Безгә монда килергә целый бер автобус бирделәр. Ләкин калганнар гостиницада кунганда, без автобуста кундык. Ярар, дуслар, беләсезме, менә зал ничектер суынып китте сыман. Кыздырырга кирәк, имә. Бик
шәпләре, татар яшьләре, алга барабыз, бергә без булдырабыз. Күз алдыгызга китерегез, беренче керәшен хакеры. Уф, пожалуйста, булышыгыз әле. Ә менә бу еду татар сайтын ача алмыйм, кодын белмәссезме? Булышыгыз. Ә, хәзер, хәзер, беләм, беләм. Әйдәгез. Йә, Раббым, ралашу еду татар сайтларына ачылса иде, йә.
О, булды бит, бик зур рәхмәт, Ямен, бик зур рәхмәт, сау булыгыз. Ә, ней! Онытканым миңа госуслугиңда ача алмыйсызмы, пожалуйста, ә, срочно бит бу, срочно! Ансы әзрәк бүтәнчәрәк, әйдәгез. Ради Отца и Сына и Святого Духа. Эпин шәпләре, татар яшьләре, алга барабыз, бергә без булдырабыз.
Дуслар, ну на мондый темплар белән без җиңмәячәкбез. Юк, юк, юк, юк, юк. Шуның өчен мин махсус кунакны алып килдем. Каршы алыгыз, Татарстан Республикасының Рәисе Миннеханов Рөстәм Нургали улы!
Ва, эшли. Исәнмесез, мөхтәрәм ватандашлар, дорогие татарстанцы! Дәүләт Рәисе буларак мондый истәлекле мероприятиене калдыра алмадым. Кстати, бездә күптән түгел Брикс үтте бит, икенче елга, Алла бирса, Чаллыда уздырырбыз. Брикс дигәннән, бер-ике сүз шул темага, ну типа Брикс, бер-ике сүз, поняли прикол? Менә без бик озак уйладык, бразилецләргә нәрсә күрсәтергә дип. Алар безгә 30 ел сериалларын күрсәтсәләр, без Рубин уенын күрсәтербез. Тоже елата. Менә индусларга коровка конфиты белән сөтле чәй эчерттек. Ну, коровка конфиты, индуслар, поняли прикол тоже? Кытайлар и так чувствовали себя как дома, бездә бит бөтен нәрсә китайский. Аннары Чаллы халкы менә юллар әшәке дип зарлана. Не знаю, вроде нормально бит. Но мин, конечно, вертолетта килдем, ансы да бар. Менә монда бит чибәр кызлар, чибәр егетләр, кызлар тора икән. Давайте инде жюри, аларны поддержать итик. Тем более мондый ярдәмче булганда. Давайте, ямыгыз, не подведите. Изи сезгә алга, уңышлар. Озак сөйләп тормыйм, әйдәгез, тәмамлыйк изи. Изи изи, тамам тамам. Тамам тамам. Тамам тамам. Тамам тамам. Алкышлар изи мамадыш. Һәм Татарстаныбызның рәисе. Ә хәзер э, каршы алыгыз, мишәрләр бармы залда? Яртылаш? Кайсы яртысы синең? Рэпер яртысымы или? Че, че, че. Ярый, э, каршы алыгыз, бу ярышны башлап җибәрәм. Ширмешән районыннан безнекеләр токымы каршы алыгыз!

Бүген безнең белән Чирмешән районының танылган продюсеры Ринат Гарифуллин. Булды, булды, булды. Аның халык таныштырмасаң да, мине барыбер барысы да белә. Кем белсен инде сине. Ничек?
Исемем белән белмәсәләр, проектларым белән. Бер җегет гармун сайлы җыры бар бит. Ул егет бит мин. Әнә килә автомобиль, төягәннәр семечки. Рульдә бит мин! Күбәләгем, түгәрәгем, ул вообще шакмак иде. Зөләйлә төркемен беләсезме? Зөләйлә төркемен. Зөләйлә бит, Ләйләсе бит аның мин.
Монда ничә бирисең? Сездән йолдыз ясарга килде. О, кызлар, продюсер монда булганда әйдәгез үзебезне күрсәтәбез. Башлыйбыз! Көтүдән үзе кайта торган сыер бүген өйгә кайтмады. Төнге ике гаиләдә.
Син кайда йөрисең, ә? Кукуруз басуына кергәнем, адаштым шунда. Туктале, кызым, бар кереп ят, иртәгә сөйләшербез. Монда көтүдән сыер кайтмады әле.
Күптән түгел Госдуманың ашханәсендә обед 150 сум гына дигән хәбәр таралды. Күз алдыгызга китерегез, шул ашханәдә булган хәлләр.

Карабодай.
Әйе шул, бәяләр артты хәзер карабодайга. Әйдәгез болай итәбез, мин сезгә хәр 150 сум бирәм, егермесен аннары кертәм. Беләбез без сез депутатларны, башта вәгъдә бирәсез, аннары үтәмисез. Тукта, тоткарлама чиратны, кайсыгыз бездачи? Хэштег Дубиге.
Тиздән закон чыгып, квадроберларның әти-әниләрен төрмәгә утыртачаклар. Беренче суд. Аңладыңмы гаебеңне? Мяу! Өстәгез боларга тагын өч ел. Зинхар гафу итегез, без аны тәрбияләячәкбез, шулай бит, әйтсе? Әйе, әйе, әйе. Ярар, бу юлы кисәтү генә. Кем бар анда тагын? Әйдә алып керегез. Җибәрегез!
Мин бит кадровер түгел, мин аниматор! Хэштег Дубиге.
Аштан соң. Туктагыз инде, үзегез белән күчтәнәчләрдә алыгыз.
Сәлем. Өстәлдән балан бәлешенә хәтле алучы Фериде.
Ну сәлам, сытылган виноград җыючы Сание!
Истилдин сиекке хәтле аласың бит этемә диеп. Ә үзеңнең этең юк. Үзеңне бел, ашны да, бәлешне дә, катыкны да бер пакетка тиисең.
Эштә бутала ул. Беләсең килсә, мин түбәнешта иң тизе. Мине хәтта пылесос дип йөртәләр.
Ә мин югарыштан. Хәзер беләбез инде кемнең кулы тизрәк.
Эбелеш төбе кое.
Сыерлар су эчкәндә, бозаулар боз ялый. Эбелеш төбе верандада иде. Стәк дубегә.
инде шулай дип әйтәсе килә. Каршы алыгыз сәхнәбез түрендә Татарстанның һәм Башкортстанның халык артисты

Рәис Вәҗди яше зур кешедер, шуңа күрә Яр анысы шулай, хөрмәтле жюри. Мин инде белмим, монда Зәки чыкты дигәч тә аптырап тормагыз, барлык командалар да бер тигез, рәхәтләнеп сурит итегез, шуңа күрә ну, безнекеләр беренче булырга тиеш. Килештекме? Пока-пока. Рәхмәт.
Сезнең өчен безнекеләр. Рәхмәт.

Чаллы, без Сабадан Сабалетта КВН командасы! Кызлар, егетләр, бармы безнең берәр мәзәк? Жыр бар.

КВН белән башка шәһәргә барганда, мин аерым бүлмәдә йоклыйм. Чөнки мин җитәкче кеше. Минем аерым апартаментлар. Мин җитәкче.
Ничо ся, Лисия апа, бигерәк матур әйтеп күрсәттегез сез гырлыйм дигән сүзне. Ява узыңа. Савалетто.

Утырталар бит сине хәзер. Нәрсә? Әтиеңне сагындыңмыни? Китәсең бит хәзер артыннан.
Менә хәзер нишлим инде? Каян алдың шунда алып кайтып куй. Видео яздырып гафу үтен. Ивар, иви ал!
Бар шундый рестораннар берничә банкет залы белән. Аларда берьюлы берничә мәҗлес үткәрелә. Күз алдына китерегез, банкет артисты залны бутаган.
Кодагый, син бит хәзер кош чыга дигән идең.
Менә шундый гарип каз инде, күрәсең. Суеп та тормаганнар.
Ярар, кадагай, юкка кайгырма син. Туйдан соң үзем алып кайтып китәм.
Син тынычланасыңмы, юкмы бүген? Юкмы, мин сине иви алырга җибәрдем.
Әни кибеттә ипи юк.

У тебя уже папа все сделал, иди, кайфуй. Без бу уенга бик каты әзерләндек. Чаллы шәһәренә килгәннән бирле мин өч көн йокламадым. Каты әзерләндем, өч көн йокы күрмәдем.

Give me a parachute.
Oh, oh, oh, Сәлем! О-хо! Барыгызга да сәлем. Минем исемем Дилияр һәм мин Татфакта. Әйе, э, мин бер үзем чыгыш ясыйм. Дөресен әйткәндә, минем команда бар иде, ләкин зяпта чыгыш ясыйбыз дигәч, барысы тайдылар. Әйе, миңа җиңел дип уйлыйсызмы? Минем дә конкурентлар бар, менә! Бу минем бәләкәй сеңлем. Әйе, аның уеннарын әни ешрак карый. Мин гомер буе бер үзем. Менә бу мин мәктәптә. Әйе, менә бу мин Шакүрнең концертында. Юк, бу ялгышлык түгел, анда чынлап та кешеләр йөрми. Шәкүр дигәннән эстрада яңалыкларына күчәм. Барс Меди Элвин Грейдан туган як җыры өчен миллионлаган штраф һәм гомер буе бушка чыгыш ясарга сорый. Туган як җыры өчен. Ник бәйләнәсез сез аңа, ул бит Башкортостан турында җырлый. Минем бар музыкаль блог, күз алдыгызга китерегез, Нияз Җәләлов Зябка килгән. Яшиселәр килә, яшиселәр.
Фирдүс Тямаев птицефабрикага эләгергә тели. Мин бит ялгыз торна.
Әйе, күз алдыгызга китерегез, попны чиркәүдән куганнар. Соңгы кыңгырау чыңлама, йөрәк бар. Гомерләр Әйе, бу артистлар чынлап та бик сәер, хәтта аларның җырларына мультиклар ясарга була. Һәм мин ясадым, мульт җырлар, карагыз!

соңыннан нәрсә әйтәсем килгән иде. Без Чаллы белән бераз охшаш. Чөнки миндә дә бераз комплекслар бар. Һәм шулай ук мин Чаллы сыман текә. Рәхмәт. Син үзгәрә аласың. Булды җитте, син хәзер үзгәрә аласың. Алкышлар Тилү сулы Казан шәһәре. Моның белән э, чыгышлар тәмам, шуңа күрә барлык такымнарны чакырам сәхнәгә. Әйдәгез, тантаналы рәвештә алкышлар белән бүләкләү тантанасы. Хәзер инде без э, концертыбызның, кубогыбызның нәтиҗәләрен беләчәкбез. Һәм нәрсәдән башлыйбыз? Ә ярыймы миңа нәтиҗәләрне? Ну, әйдәгез, э, әлбәттә, Ильяс Хасанов исеменнән багышланган кубогыннан башлыйбыз. Беренче номинация э, ул да булсын, әйдәгез, иң шәп мәзәк. Иң шәп мәзәк. Ильяс Хасанов исемендәге кубогын яулый иң шәп язәк, мәзәк.
Изи, мамадыш!
Алкышлар мамадыш, изи, ин, шеп, мәзәк! Рәхмәт, ин, шеп, актер исемен хәзер без беләчәк, без ярыйма. Ин, яхшы актер номинациясен яулый. Суык су токымыннан кайсы егет? Ну, мин мин уйлавымча барысы да аңлады. Суык судан теге. У! А! Иң шәп актриса. Әйдә, Айрат, хәзер син чык, давай. Ну, КВНда барысы да белә, егетләр кызларны да уйный кайбер чакта. Менә Айрат шәп кызларны уйный иде, минемчә. Хәзер шәп түгел. Было, было, конечно, барысында да было. Иң яхшы актриса номинациясендә эм, Түбән Кама адымнар Каймак такымы! Әйдәгез бергә чыгыз, бергә чыгыз инде, конечно, нәрсәсе. Белмим, нигә син микрофон белән чыктың, ие, монда роль уйнарга кирәк түгел. Өченче урын! Өченче урынны яулыйлар. Ильяс Хасанов исеменә багышланган кубокта Казан шәһәреннән теге ни? Рөстәм Ниязович. А, юк, әйдә, кем дип үт? Шәкүр, чык инде фотога төш, Казаннар бит. Әйдә, фотога төш, әлбәттә. Так, икенче урынга кем чыга фотога төшергә команда белән, токым белән? Әйдәгез, Сырсан Языч. Ильяс Хасановның исемендәге кубогында икенче урын яулаган Түбән Кама адымнар Каймак! Беренче урын Айрат, син чыгасыңмы? Әйдә, Айрат, Айрат Бедрединов. Ю! Сез, ю, Ярар, ярар, шулай булсын. Менә тут. Ә, Беренче урын! Суак су! Гран-при! Акшалата бүләк 10 мең. Аз букым ясы кибетеннән. Хәм кубок, ярымы кубокны сәхнәгә. Хәм кубокны яулады! Кем? Ха. Регина, син түгел, яуладың икенче кеше, но син хәзер бүләк итәсең. Әйдә, сиңа сиңа диплом бирәм и акча бирәм. Хатын-кызлар акча ярата бит. Так, э, беренче ур... Э, э, беренче дим. Гран-прины яулады Изи Мамадыш! Тәкә хәзер күчәбез Фәридә Якубный исеменә багышланган кубокка иң шәп мәзәк. Кем? Әйдә Айрат чык инде наконец-то, а то син Айрат артында качып торасың. Иң шәп мәзәк Сабалета! Саба! Так, э, иң шәп актер. Айрат, әйдә. Син шәп актер бит. Иң шәп актер, менә монда исеме дә язылган. Хәтта исеме дә язылган. Э,

Иң яхшы актриса. Әйдә, э, Диляра, син чыгасыңмы? А, Диляра дим. Диляра, син мондамы? Ага, Чыгасыңмы, Диляра? Юк, юк. Мин оял. Моннан гына. А, Иң шәп актриса Регинш, әйдә. А, Безнең Сабалеты токымыннан Алисә! Җитәкче! Җитәкче! Шәкүр. Әйе. Шәкүр өченче урын. Өченче урын э, Фәридә Якуповна исемендәге кубокта яулады. Казан шәһәреннән Дилүс улы! Әйдәгез, э, кем чыга? Кем фотога төшмәде әле? Әйдә, Регин, син матур, син чибәр. Ә, икенче урын Актаныш Нәмәкәй! Ә хәзер интрига.

Безнекеләр, Шеремшан! Гран-при Фәридә Якуповна.